Insellmulkom u nilqgħukom għal episodju ieħor mis-sensiela ta' Etimoloġija, il-programm fejn ngħoddsu f'nisel il-kliem biex nifhmu aħjar l-istorja tiegħu. Iż-żewġ kelmiet li għażilna għall-programm tal-lum se jfakkruna fil-qtates. Fl-ewwel parti tal-programm, Ilona Sciberras se tispjega t-tifsira u l-etimoloġija tal-espressjoni Attus it-Torok. Waqt li fit-tieni parti tal-programm, Ġużi Gatt se jkellimna dwar il-kelma Gid Mejmun, li wkoll għandha rabta ma' tip partikolari ta' qattus, imma dwar dan niskopru aktar 'il quddiem. Il-qtates jiġu mill-istess familja tal-iljun u t-tigri u huma annimali li ilhom snin twal fuq wiċċ id-dinja. Fil-fatt, hemm iddokumentat li iżjed minn 4,000 sena ilu, fl-Eġittu tal-qedem, il-qtates kienu jitqiesu allat. Saħansitra min jagħmel att ħażin fuq xi qattus, kien jiġi kkastigat sew. Ir-rispett lejhom jidher ukoll mill-fatt li wara mewthom, il-qtates kienu jiġu rrumblati fil-ħwawar u f'biċċa drapp speċjali, jiġu f'forma ta' mumja u jsirulhom funeral pubbliku. U llum, li għadna nrabbu u nirrispettaw l-qtates, għalfejn jeħlu huma ma' rasna meta nsemmu l-esprezzjoni qattus it-toroq? Il-kelma qattus, hawn, veru qed tirreferi għall-qtates jew hija tidwira ta' kelma oħra Maltija? U fuq kollox, għalfejn jeħel ma' rasna wkoll it-torq? Interessanti wkoll kemm għandna espressjonijiet fejn jiżżeffen it-tork fin-nofs. Dal-fatt, m'għandniex neħduh b'sorpriża, għax nafu kemm it-Torok lagħbu parti importanti fil-ġlidiet kontra l-Maltin u kemm tqiesu bħala għedewwa kattivi fl-istorja ta' pajjiżna. Twieled tork ngħidu meta tiġri xi ħaġa li ma tkunx rari, ngħidu aħna meta tinżel ix-xita u tkun ix-xemx fl-istess ħin, għax xemx u xita f'daqqa, rari daqs Musulman li jsir Nisrani. Inżeffnuhom ukoll fin-nofs meta naħsbu f'tarbija li tkun għadha ma ġietx mgħammda. F'dan il-każ, tisma' lil min jgħid li għadha torka. Xejn mhi kumplimentuża din l-espressjoni, imma fl-istess waqt tixħet dawl fuq l-importanza tas-sagrament tal-magħmudija f'kuntest nisrani Malti. Espressjoni oħra li għadni nismagħha meta nkun imdawwar ma' nies li jpejpu daqs ċumnija hija ipejjep daqs Tork. Minħabba l-pika ħarxa bejn il-Maltin u t-Torok, mhix sorpriża, mela, li l-frażijiet Ħa it-Torok jew X'it-Torok trid? jew appuntu Attus it-Torok għadhom ħajjin fuq fomm il-Maltin meta nirrabjaw. Tlaqna nisimgħu lil Ilona Sciberras tkellimna fuq l-espressjoni Attus it-Torok.
Min jaf kemm-il darba smajna l-espressjoni, speċjalment meta konna żgħar li nanna kienet tgħidli u t-torok x'għamilt, pereżempju, jew qattus it-torok. U llum se nispjega l-etimoloġija ta' qattus it-torok fil-fatt. Mela tajjeb li nsemmu, l-ewwel ħaġa, li t-torok ma tantx għandhom fama tajba fil-kultura tradizzjonali Maltija minħabba l-assoċjazzjoni tagħhom mal-għadu. Allura t-tork dejjem jiġi deskritt bħala maħmuġ, li jbeżża', kattiv, li hu aħrax. U fil-fatt, anke fil-letteratura bikrija, pereżempju bħar-rumanzi ta' Ġużè Moscat Azzopardi, f'Ċejlu Tonna u f'Toni Bajjada, issib ċertu miti, pereżempju li t-Torok huma suwed, li ovvjament jiddistanzjaw it-Tork minn mal-Malti biex ovvjament ibegħduh mill-Malti u jbiegħdu dil-figura tat-Tork u jpinġuha kerha. Allura, it-torok dejjem kienu mpinġin f'dan id-dawl negattiv biex niftehmu u dejjem kienu jeħlu ma' ras il-Maltin tant li spiċċaw f'nofs id-da tagħhom u fil-kliem vulgari. Pereżempju biex insemmu espressjoni li ovvjament hija daqsxejn ħafifa, pereżempju it-torok x'għamilt, sewwa? Jiġifieri, mill-aspett tat-torok dik hija l-ispjegazzjoni bażikament. Imma aħna tlaqna mill-punt ta' qattus it-torok. Issa dal-qattus kif spiċċa fin-nofs ukoll? Mela, l-ewwel ħaġa rridu nsemmu li qattus intuża bħala ewfemiżmu għal qaddis. U fil-fatt, għandek ħafna espressjonijiet, pereżempju, li ssib li ssibhom b'kemm qattus kif ukoll b'qaddis, pereżempju qattus ommok jew qaddis ommok. Ovvjament qattus tintuża biex ittaffi xi ftit mit-tqol tal-kelma qaddis peress li hija kelma sagra. Tajjeb ukoll li nsemmu li apparti li tintuża bħala ewfemiżmu, hemm spjegazzjoni oħra li tmur lura l ħafna u ħafna snin. Fl-Għarbi tintuża kienet naħseb għadha tintuża l-kelma qaddus li tfisser xi ħaġa sagra, referenza l-qaddis. U għalhekk jista' jkun li fil-Malti peress li tixbah it-tlissin ta' qattus, dawn iż-żewġ termini tħalltu u l-kelliema tal-Malti bdew jużawhom waħda minflok oħra. Tajjeb ukoll li nsemmu li l-qattus għandu assoċjazzjonijiet mas-sħaħar u fil-kultura Nisranija jintuża bħala simbolu għan-natura midinba tal-bniedem, speċjalment fl-arti. Allura dawk kienu żewġ spjegazzjonijiet tal-qattus u t-torok u għalhekk dik kienet tifsira etimoloġika imma jekk irridu nagħtu t-tifsira tal-espressjoni tintuża biex tenfasizzew tesklama n-nuqqas ta' sabar ta' persuna meta xi ħaġa tmur żmerċ.
Fit-tieni parti tal-programm, ukoll se nitkellmu dwar kelma li tintrabat sew mal-qtates. Qatt qalulek li għandek wiċċ ta' Gid Mejmun? Nittama li le, għax jekk dan huwa l-każ, ma tantx ikunu għaddewlek kumpliment sabiħ. Qed ngħid hekk, għax il-Gid Mejmun huwa assoċjat ma' xitan fil-forma ta' qattusa li tbeżża', u nsibu spiss referenza għaliha fi ħrejjef missirijietna, kif ukoll fil-ħrejjef li joriġinaw fl-Italja. Infatti, biex napprezzaw aktar l-etimoloġija ta' Gid Mejmun, irridu nifhmu li ġejja minn gatto mammone, jiġifieri dik il-qattusa kerha u kbira qisha mostru. Interessanti li l-kelma Gid Mejmun ilha magħna fil-lingwa u fil-fatt ġiet irrekordjata minn De Soldanis fid-dizzjunarju tiegħu fl-1766. Ftit snin wara, fl-1796, ġiet riprodotta bħala Kit Mejmun, bil ke, minn Mikiel Anton Vassalli, il-ktieb Il-Kliem Malti mfisser bil-Latin u bit-Taljan. Ninnotaw ukoll li dan is-sens negattiv li ġġib magħha l-kelma qattus jidher f'xi espressjonijiet li jintużaw f'ilsienna. Meta ngħidu li f'attività kien hemm erbat iqtates kollox, inkunu qed infissru li ma tantx kien hemm nies. Jew jekk xi ħadd jaħsel wiċċu qisu qattus, sinjal li jkun ħaslu ta' malajr u mhux sew. Qawl popolari marbut mal-qtates huwa, Il-qattusa għaġġelija, frieħ għomja tagħmel. Jiġifieri min jgħaġġel u jferfer, jew jieħu deċiżjoni bl-għaġla, fil-biċċa l-kbira se jiżbalja. Qawl ieħor li juri n-naħa negattiva tal-qtates huwa, Il-qattus iħobb il-għama u l-kelb bix-xaba. Dan irid jurina li l-kelb huwa aktar fidin lejn sidu. U fil-fatt, kull min għandu kelb jew qattus, din jinnota żgur. Għax il-qtates huma aktar dipendenti, u l-klieb iħobbu aktar il-fsid u l-kumpanija ta' sidhom. U la qed insemmu l-qtates u l-klieb. Żgur smajna bl-espressjoni qishom kelb u qattus għal meta rridu nuru li żewġ persuni moħħhom biex jargumentaw u donnhom ikunu mqabbdin ma' xulxin. Annimal ieħor li flimkien mal-qattus insibuh f'qawl Malti huwa qattus u ġurdien qatt ma nstabu flimkien. B'mod metaforiku, dal-qawl jurina li nies b'fehma differenti diffiċli jaqblu bejniethom. Tlaqna issa nisimgħu aktar tagħrif fuq l-etimoloġija ta' Gid Mejmun u fuq ir-rabta tagħha mal-ħrejjef.
Nagħtu każ inti tgħidli xi ħaġa u jien ngħidlek, Ej tappa! Nittama li għadna nifhmu x'qed ngħidu sewwa, però biex nifhmu l-affarijiet sew suppost li għandna nindunaw li meta dil-kelma oriġinat, għax fiż-żmien, konna nafu sewwa l-ħrafa tat-tifla u l-ġgant, mhux hekk? Darba kien hemm ġgant ħataf tifla biex meta tismen biżżejjed isajjarha u jikolha, sewwa ma sadattant kien jordnalha biex toqgħod isseftirlu u darba kellu għatx kbir u niżel fil-bir biex jixrob u meta lesta, Alla Katarin, itfa' lill-ħabel ħa nitlgħu. Dik qaltlu ej tappa u l-ħabel skappa. Sewwa u marret tiġri għand il-pulizija. Dik hija mela meta ngħidu ej tappa, minn hemm ġejja, propja għax dari konna nafu ħrafa ta' missirijietna. Jien għalkemm din fuq jistgħu imeruni, inħoss li anki meta ngħidu il-kbir għadu ġej, ukoll hija parti minn ħraf oħra għax hemm ħraf oħra. Illi tispiċċa hekk, il-kbira Duġej jfittxuha hija ħrafa ta' magri. Mela, fil-Malti għandna l-kelma gidmejmun. Issa, il-Malti jurina illi fi żmien aħna konna midħla mhux biss tal-ħrejjef ta' missirijietna ma anki tal-ħrejjef ta' ħaddieħor. Illum aħna nafu l-ħrejjef bil-lingwa Ingliża li irid tina Disney l-aktar, imma fi żmien konna nafu wkoll il-ħrejjef Taljani. Issa għandna l-kelma gidmejmun u min għadu jaf jużaha, insomma, jaf li gidmejmun huwa xi ħaġa kerha. L-iktar tifsira li li jagħtuk hija jgħidulek di xi xadina kerha għandu jkun, hu xi ħaġa hekk. Intqalu ħafna tifsiriet li fil-fehma tiegħi huma ħżiena. Jiena inżomm ma' dawk, jiġifieri mhux jiena vvintajtha, li gidmejmun ġejja minn gatto mammone. U fittxuha fil-Google u gatto mammone jitlgħalkom li huwa karattru komuni ħafna fil-folklor Taljan, speċjalment il-folklor tan-naħa t'isfel tal-Italja u ta' Sqallija. Dan gatto huwa qattus, sewwa huwa qattus ikrah li jwaħħax, li jbeżża' t-tfal, imma t-tfal imqarbin biss, imma joħloq ħafna problemi għall-kbar ukoll. Fittxuha gatto mammone. Issa gatto huwa qattus, sewwa u mammone issa intrabtet max-xitan. Għaliex Kristu jidher fl-Evanġelju kien qal, Ma tistax isservi lil Alla u lil Mammon, jew il-Mammone, sewwa? Allura jgħidulek li ħafna drabi Mammon jissema' ma' xitan li jwebblek bil-flus, ngħidu aħna, jkun ħsiebek tkun rgħib, sewwa, u tagħmel kollox għall-flus. Imma huwa xitan, allura gatto Mammone huwa qattus, xitan, sewwa, ikrah li jagħmel ħafna ħsara u Aħna konna nafu b'din il-ħrafa Gatto Mammon jagħmluha għamilniha Gid Mejmun u nafu li huwa xi ħaġa kerha. Sawa mhix xadina però imma hija qattus. U fittxuha, Gatto Mammone. Issa din mhux l-unika waħda li għandna li turi li aħna konna midħla tal-ħrejjef Taljani. Pereżempju, Nittama li għadna nużaw il-frażi, ngħidu nurik il-qamar fil-bir, pereżempju. Dik kemm tinstema' Maltija, għax hekk kollox Malti, nurik il-qamar fil-bir, imma dik biex tagħmel sens, biex twieġeb minn fejn hi ġejja għaliex ngħidu hekk, għax aħna dik nurik il-qamar fil-bir tfisser issa tara sa nħallsek, issa npattihielek, mhux hekk? Inbambalulek, dik hekk tfisser. Imma dik ġejja mit-Taljan. La luna nel pozzo. Fittxuha wkoll u ssibuha. Hija ħrafa komuni ħafna, tista' tara tmur Sqallija u tara restorant jismu La luna nel pozzo pereżempju. Il-ħrafa Taljana qiegħda li inti tgħid lil xi ħadd, il ara xi ġralu l-qamar miskin, waqa' fil-bir. Tiftaħ il-ħerża sewwa u dak li jkun ikun hemm xi ġaħan pereżempju jittawwal u jara r-rifless tal-qamar fil-bir u jgħid il jaħasra dak kif waqa' minn hemm. Insomma, tkun dħakt bih. Minn hemm ġejja l-biċċa. Inti nista' nifhemha li fi żmien, per eżempju, xi ġenituri li jkollhom it-tfal tagħhom għamlu xi ħaġa, ippruvaw jigdbulhom, jgħidulhom ejja issa nurulek il-qamar fil-bir, sewwa? Imma minn hemm ġejja l-biċċa. Mela aħna konna nafu b'dil-biċċa, irbniha għall-Malti, għamilniha nurik il-qamar fil-bir u tajniha tifsira dikka differenti minn tat-Taljani. Jiena nissuspetta li anki meta ngħidu tal-aħħar ibaħħar, din ukoll ma nistgħux nispjegawha, mhux vera li tgħid jgħidu hekk għax fil-purċissjoni l-aħħar wieħed ikun biċ-ċensier, mhux veru ċ-ċensier ikun quddiem is-sagrament quddiem il-ballakin, sew? Jiġifieri nissuspetta li meta ngħidu tal-aħħar ibaħħar ukoll għaliex hemm xi ħlafa warajha, sew li konna nafuha issa tlifniha. Għalhekk importanti li nkunu nafu ħrejjef missirijietna għax il-Malti jgħidlek jekk ma tafx ħrejjef